Fi 'di Doctor Owen Roberts, dwi'n un o'r darlithwyr yn yr adran Hanes Hanes Cymru ac ar y funud fi 'di'r cyd-lynydd o'r cynllun Meistr yn Hanes Cymru. Fi hefyd ydi'r tiwtor derbyn, felly ata i y fyddech chi'n dod efo unrhyw um, unrhyw gwestiynau ynglyn â cael mynediad i'r cynllun gradd MA yn Hanes Cymru. Mae'r cynlluniau yma yn Hanes Cymru yn galluogi chi i ddyfnhau eich gwybodaeth o o Gymru, a'i wleidyddiaeth, a'i gymdeithas, a phob agwedd o hanes Cymru. Dyn ni'n cychwyn yn y semester cyntaf gyda modiwl sy'n cyflwyno chi i sut y mae haneswyr wedi archwilio pob math o'r newidiadau craidd yn hanes Cymru. pethau fel trefoli, crefydd, llythrennedd, rôl menywod mewn hanes, sut mae hanes Cymru wedi cael ei sgwennu, achos, a sut mae, sut mae haneswyr wedi cyfrannu at y broses o ddiffinio Cymreictod a beth yw hanes Cymru. Yn yr ail semester wedyn, mae gennych chi'r cyfle i fynd ar ôl rhai o'r pynciau sy'n ymddiddori chi fwyaf, unrhyw beth o tirfeddiannedd, datganoli, um, cymdeithas, gwleidyddiaeth, uh, iechyd, felly mae gennym ni opsiynau i chi i astudio nifer o'r mathau yna o gyrsiau. Yn ogystal â hynny, dyn ni'n gallu cynnig hyfforddiant ymchwil a hyfforddiant sy'n sy galluogi chi i ddarllen dogfennau os mae'n Lladin neu paleograffeg, os ydych chi'n ymddiddori yn y canol oesoedd, ac hefyd Yym, unrhyw beth o hanes llafar, neu defnyddio papur newydd os dych chi'n ymddiddori yn y cyfnod modern. Dyn ni hefyd yn cynnig ar y cyd gyda hynny paratoa y modiwl sydd yn eich paratoi ar gyfer y traethawd hir, a dyna di ail ran y cwrs yma, sef ysgrifennu traethawd hir ar bwnc o'ch dewis chi gyda um, gorychwyliaeth agos un o'r staff arbenigol. Wel, mae 'na nifer o fyfyrwyr yn cael eu tynnu i wneud i meistr, um, i gradd meistr yn Aberystwyth yn hanner os dyn nhw'n ymddiddori yn hanes Cymru. Mae'r mae ffordd dyn ni ddysgu e yn golygu bod ddim rhaid, ddim o rhaid o reidrwydd i chi fod wedi astudio hanes Cymru fel gradd gyda. Dych chi'n dod, gallu dod yma efo diddordeb eang mewn hanes neu, neu efo, efo gradd mewn pwnc ffelib. Um, dych chi hefyd yn cael y cyfle fan hyn i astudio mewn lle sydd wedi bod yn ganolbwynt ar gyfer astudio hanes Cymru. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol ar y stepen drws gyda'r holl ddogfennau a ffynonellau sydd angen ar gyfer astudio hanes Cymru, ac hefyd mae gennych chi yn yr adran hon nifer o arbenigwyr yn y maes. Mae gennych chi, mae'r ma ma cylchgronau sy'n cael eu cynhyrchu a cylchgronau academaidd, rhan fwyaf ohonyn nhw'n cael eu holygu o Aberystwyth gan, gan bobl sy'n gweithio o fewn yr adran yma, gan arbenigwyr yn hanes Cymru. Mae gennon ni bobl fan hyn sy wedi cyhoeddi yn eang ym maes hanes Cymru. Fan hyn oedd John Davies, wrth gwrs, yn gweithio, awdur llyfr hanes Cymru, ac hefyd, wrth gwrs, fan hyn ar y funud, mae gennych chi yr Athro Aled Jones, Doctor Paul O'Leary, Doctor Erin White, a nifer o arbenigwyr mewn gwahanol gyfnodau o hanes Cymru. Be arall fydde'n atynnu fy myfyrwyr i i wneud gradd meistr fan hyn yw'r ffordd dŷn ni'n dysgu. Ch'od, dych chi'n dysgu mewn grwpiau bach, dych chi'n cael lot o sylw, dych chi dych chi'n rhan o o gymdeithas ymchwil a staff, mwy neu lai. Dych chi'n cael lot o sylw mewn grwpiau bach, does 'na ddim darlithoedd mawr, Mae'r dysgu i gyd yn cael ei wneud mewn seminarau a tiwtorials, felly ydych chi'n cael y profiad o ddysgu yn y ffordd yna sy'n sy bron yn, yn unigryw. Nawr wrth ddod i Aberystwyth, dych chi'n rhan o gymuned o ôl-raddedigion. Mae gennych chi ofod swyddfa o fewn yr adran, wedi rannu efo'r ôl-raddedigion eraill. Mae gennych chi seminar o ymchwil ôl-raddedigion. Mae gennych chi hefyd, wrth gwrs, y Llyfrgell Genedlaethol a'r holl uh, weithgarwch ymchwil sydd ynghlwm â hynny. Mae'r sefydliad um, i'w chyfrydu â Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth drws nesau Llyfrgell Genedlaethol. Felly mae yna wir gymuned eang o ymchwilwyr yn y maes hanes a chymdeithas a llenyddiaeth Cymru sy'n wir yn rhoi Am awyrgylch unigryw i chi i astudio hanes Cymru yn Aberystwyth. Nawr, i wneud gradd Meistr mewn Hanes Cymru, dyn ni fel arfer yn holi am radd 2-1. Ond mae yna hyblygrwydd, mae yna hyblygrwydd os ydych chi'n fyfyriwr aeddfed, os oes gennych chi gefndir mewn pwnc heblaw am hanes, gallwn ni, gallwn ni sicr drafod hynny, a dyn ni wedi cael pobl yn dod i wneud graddau sy efo cefndir mewn pynciau gwahanol, a hefyd mae'n bosib gwneud y radd yn, yn rhan amser, os hoffech chi. Mae'n bosib gwneud gradd meistr yn rhan amser dros ddwy flynedd, yn hytrach nag yn llawn amser dros flwyddyn. Nawr, wrth wneud gradd meistr, dyn ni'n rhoi Dwy set o sgiliau. Dych chi'n cael sgiliau sy'n eich galluogi chi i fynd mlaen i'r gweithle, boed ym maes treftadaeth, ym maes gweinyddiad cyhoeddus, cyfryngau, yym pob math o gyrfaon felly, ac mae 'na bobl sy' 'di gwneud meistr yn hanes Cymru yn gweithio yn eitha' uchel yn y Llywodraeth, o fewn sefydliadau sector gyhoeddus, o fewn y cyfryngau, o mewn byd busnes ac ati. Ond hefyd mae'n rhoi'r sgiliau chi i fynd mlaen, os hoffech chi, i wneud doethuriaeth, i, i, i gyfeirio'ch hunan tuag at gyrfa academaidd. Mae yna nifer o bobl sydd wedi gwneud gradd meistr mewn hanes Cymru yn Aberystwyth, nawr yn darlithio mewn sefydliadau ar draws Cymru a thu hwnt, gan gynnwys yn America. Mae yna bobl wedi gwneud graddau hanes Cymru fan hyn sy'n nawr yn, sy nawr yn ddarlithwyr yn y maes, gan gynnwys fi. Mi wnes i yng ngradd meistr yn Aberystwyth ac oedd e'n baratoad gwych ar gyfer mynd mlaen i gyrfa o fewn prifysgolion a gyrfa ym myd ymchwil. Dyn ni wrthi yn datblygu ochr gref iawn o ran um, profiad gwaith i'n cyrsiau meistr yma yn Aberystwyth. Mae gennym ni gymaint o sefydliadau ar y stepen drws sydd yn, yn fanteisiol iawn i ni yn Aberystwyth. Mae gennym ni Llyfrgell Genedlaethol, mae gennym ni cymal um, yr adran o fewn Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am archifdau ac amgueddfeydd. Mae gennym ni yr er Comisiwn Brenhinol yr Henebion. Mae'r holl sefydliadau yna yn, wedi ymgasglu yn Aberystwyth. a dŷn ni wrthi ar hyn o bryd yn datblygu ac yn dyfnhau ein partneriaeth gyda'r sefydliadau hynny i gynnig profiad gwaith, felly gallwch chi ddefnyddio um, un o'ch, gallwch chi ddefnyddio cyfnod o 6 i 8 wythnos i gael profiad o fewn y sefydliadau yma i wneud gwaith ar brosiectau sydd gen nhw ar, ar redeg ar hyn o bryd a gallwch chi gael profiad, gallwch chi gael um, rhywbeth i roi ar eich um, ar, eich geir, ar eich CV yn amlwg, a mae hynny yn rhan anatod o'r cwrs. Wel, be mae myfyrwyr yn ffindio allan, maen nhw'n cael allan o'r cwrs yma ydy'r ydy dymder a'r arbenigedd o fedru astudio hanes Cymru yn ei gyd-destun ond fedru arbenigo mewn hanes Cymru. A hefyd, maen nhw'n cael yym y profiad o astudio gydag arbenigwyr yn y maes. Chimod, mae 'na bobl fan hyn sydd wedi ysgrifennu llyfrau ym maes hanes Cymru. Byddwch chi'n astudio gyda nhw. Byddwch chi'n... Maen nhw'n gyfarwydd iawn efo'r ffynonellau craidd yn hanes Cymru. Gallwch chi astudio gyda nhw mewn grwpiau bach a un i un, gallwch chi wneud eich traethawd hir o dan oruchwyliaeth arbenigwyr gwirioneddol yn hanes Cymru. Dych chi hefyd yn rhan o gymuned, rhan o gymuned ymchwil sydd yn unigryw yma yn Aberystwyth gyda lleoliad ym yr holl sefydliadau eraill yma sy'n Aberystwyth. Felly mae e'n, mae e'n le delfrydol i ne hanes Cymru.